Här President, Dir Dammen an Dir Hären, et ass net heefeg de Fall, datt d'Chamber samsdes zesummekënnt. Dat seet eis schonn eleng, et ass wichteg. Et ass eng Ausnamesituatioun an effektiv, mir sinn an enger Kris. Ech menge kee Politiker heibannen hëlt gären déi Mesuren, déi mir haut hei mussen huelen. Ma et sinn decisiv Mesuren, grav Mesuren, déi matentscheeden, jo, iwwer Liewen an Doud. Här President, den 20. Januar 2016 huet den honorabelen, deemools nach Deputéierten Alex Bodry am Numm vun enger grousser Majoritéit vun de Membere vun der Institutiounskommissioun heibannen eng Proposition de révision de la Constitution déposéiert, fir eeben deen Artikel 32, Paragraph 4 vun der Constitutioun unzepassen, deen haut invoquéiert gëtt, dat an engem Kontext, mir erënneren eis, wou knapps ee Joer virdrun, nämlech am Januar 2015, déi schrecklech Attentater op d'Redaktioun vum Charlie Hebdo d'Welt an Otem gehalen hunn. Dat selwecht Joer, fir genee ze sinn, den 13 November 2015, koum et zu Paräis zu weideren Attentater, notamment, op de Concertshal Bataclan, wou iwwer 130 Mënschen, onschëlleg Leit, hiert Liewe gelooss hunn. Dës grujeleg Evenementer bleiwen eis bis haut am Kapp, wa mer iwwert dësen Artikel schwätzen. Dës Attentater hunn dozou gefouert, datt Frankräich fir d'éischte Kéier säit dem Coup d'Etat an Algerien 1958, den Etat d'urgence ausgeruff huet. Divers europäesch Staaten hunn no dësen Terrorattacken hir Constitutioun ugepasst an hunn d'Notioun vum Etat d'urgence respektiv dem Etat de crise an hirer Constitutioun iwwerschafft a preziséiert, fir esou kënnen adequat op national an international Menacen a Krisen ze reagéieren, dorënner eben och Lëtzebuerg. Haut, am Kader vun der Coronakris, ass et keng terroristesch Menace, déi eis bedréit, mee et ass eng nach méi perfid, eng méi onsiichtbar Menace, et ass e Virus. Et ass eng sanitär, eng gesondheetlech Menace. D'Politik muss an esou Situatiounen handlungsfäeg sinn an d'Regierung séier an ouni vill bürokrateschen Opwand déi adequat Mesuren huele loossen. fir esou d'Bevëlkerung virun dem Coronavirus ze schützen. Et geet drëms ze verhënneren, datt onschëlleg Leit hiert Liewe verléieren. Här President, duerch den État de crise kann d'Regierung, an dat hunn d'Virriedner hei scho gesot, ënner gewëssen Ëmstänn vum Parlament Pouvoiren, speziell Pouvoiren, kréien, fir kënnen iwwer Règlements grand-ducales, och a Matièren, déi souguer duerch d'Verfassung dem Gesetz virbehale sinn, ze handelen. Mir schwätzen also vu Plein-pouvoiren, awer ënner zäitleche Begrenzungen. Wéi ech virun zéng Joer mat e puer Verréckten d'Pirate gegrënnt hunn, hätt ech mer net geduet, datt ech eng Kéier géif hei stoen an iwwer Plein-pouvoiren fir d'Regierung géif ofstëmmen. D'Pirate goufe gegrënnt, fir d'Rechter vun de Biergerinnen a Bierger ze stäerken, fir ze verhënneren, datt de Staat sech iwwer grondleeënd Rechter vun eis alleguerte kann ewechsetzen. An dat maache mer bis haut mat vollem Asaz dofir. An dofir ass et och haut. mat engem awer kräischenden Aen, datt mer dëst matdroe wäerten. Et ass nämlech wichteg, datt och an engem Etat de crise d'Grondrechter weiderhi geschützt bleiwen. Et sinn aussergewéinlech Ëmstänn an dës verlaangen eben dës aussergewéinlech Moyenen. Här President, mam Règlement grand-ducal vum 18 Mäerz gesi mer elo schwaarz op weiss, wat den Etat de crise zu Lëtzebuerg bedeit. E bedeit wesentlech Aschränkungen a Saachen Deplacement fir de Public. Et gesäit awer och, et gesäit een awer och Limitatiounen, wat den Openthalt a kulturelle, soziale, Sports a weideren Infrastrukturen ugeet. Et ass. Eng grouss Aschränkung vun de Grondrechter op fräi Entfalung vun den eenzelne Mënschen. De Projet de loi 7534, deen d'Chamber haut wäert stëmmen, verlängert dësen Etat de crise aus dësem Règlement grand-ducal fir maximal nach dräi Méint. Dofir brauche mer och déi speziell Zweedrëttelmajoritéit, déi fir d'Verfassungsfroe virbehalen ass. Mir Pirate si frou, datt mer hei konnten Unanimitéit dofir fannen. An och dat weist, An enger Kris ka Lëtzebuerg zesummestoen. Jo, den Etat de crise bedeit wesentlech Aschränkungen an eisem alldeegleche Liewen an en déiwen a schmäerzhaften Aschnëtt an eis Ekonomie. Trotzdeem duerfe mer elo net kapituléieren, mir mussen agéieren. Dësen Etat de crise muss der Regierung elo d'Moyene gi fir onbürokratesch a séier alle Leit, vun de Salariéen iwwer d'Entreprisen bis hin zu den Independanten a Chômeure kënnen ze hëllefen. sief et duerch d'Opkënnegung vu virgeschriwwenen Délai'en, duerch Chômage partiel, wéi scho gemaach, oder, firwat net, duerch e bedingungsloost Grondakommes fir déi, déi et besonnesch haart trëfft. Wéi gesot, et sinn aussergewéinlech Ëmstänn. Dës verlaangen och aussergewéinlech Moyen'en a Mesuren. D'Parteipolitik huet op dëser Plaz näischt verluer. Här President, Ech liesen an der europäescher Press vu jonke Leit op Intensivstatioune, vu Leit, déi d'Liewen nach viru sech hunn. Ech liese vun eelere Leit, déi e Liewe laang geschafft hunn an elo leiden. Ech héieren aus éischter Hand vun iwwerfuerdertem Gesondheetspersonal, wat Dag fir Dag alles gëtt, heiansdo ëmsoss. Dëst hei ass net déi éischt Kris, déi eist Land muss meeschteren. Fräiheet huet a sou enger Kris säi Präis. A wann de Präis fir d'Fräiheet no der Kris ass, datt mer elo doheem bleiwe mussen, da sollte mer dat maachen. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, e Fuerscher an de Politwëssenschaften um franséische Centre national de recherche scientifique an en Direkter um Collège d'Europe schreift gëschter an engem vu sengen Artikelen, Dass a Krisenzäiten, wou sech den Ënnerscheed tëscht populisteschen a moderéierte Politiker opdeet, a wéi de Coluche scho sot, Ils ont des théories sur tout, mais surtout ils ont des théories. D'Populiste sinn net capabel, sech op éierlech fondéiert Argumenter ze baséieren, während eng moderéiert Politik doraus besteet, Decisiounen ze huelen, déi sech imposéieren, quitte datt se onpopulär kënne sinn. Mir Pirate schléissen eis deem un. Mir gesinn en Etat de crise als eng Mesure, déi op Fakten, op Verstand a Wëssenschaft baséiert. Mir duerfen elo net an d'Emotioun verfalen, mee mir musse Mesuren huelen, déi de Leit wierklech hëllefen, fir eng Katastroph ze vermeiden. Jo, et wäerte Sanktioune gi fir Leit, déi sech net un d'Consignen halen. A Sanktioune gesi mer grondsätzlech kritesch. Mee mir hunn an deene leschten Deeg leider misste gesinn, datt och mat dem beschte gudde Wëlle vill Leit d'Consigne vum Règlement grand-ducal nach ëmmer mëssuecht hunn. An deementspriechend brauch et dës Sanktiounen, fir esou d'Leit ze schützen. Wou den Appell Bleift doheem net gräift, muss de Staat penaliséieren. Wéi den Immanuel Kant scho sot, Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Här President, Dir Dammen an Dir Hären, dësen État de crise dierf net zur Normalitéit ginn. Mir Pirate sti fir Fräiheet a sozial Sécherheet vun all Eenzelnen, ouni Iwwerwaachung, mat esou mann wéi méi Staatsgewalt. Mir kënnen dëse Projet de loi matdroen, well en d'Biergerinnen an d'Bierger schützt. Mir wënschen eis awer näischt méi, wéi datt deen Zoustand hei sou séier wéi méiglech erëm opgeléist gëtt an datt mir erëm fräi sinn, ouni awer de Gedanke vu Solidaritéit erëm ze vergiessen, deen an dëser Kris esou present ass. Loosst eis déi rich Léieren aus dëser Zäit zéien a loosst eis no vir an eng gesond, fair an europäesch Zukunft kucken. Il y en a des personnes qui n'ont pas la chance d'être avec leurs proches dans ces temps de crise. Il y en a qui qui sont sans abri. Il y en a qui seront livrées à la violence de leur mari. Il y en a qui travaillent durement sans répit

Schützt är Matmënschen, sidd solidaresch, zesumme packe mer dat! Merci villmools, Här Clement. D'Regierung huet d'Wuert, de Premier minister, den Här Xavier Bettel.